ur yesɛi ara kifkif. Yeqqim yiwen n wass deg yiḍ, ay yettru, ay yettru weḥd-s, ad s-iqqar llah llah a Rebbi, annect-agi akk lxir, ur sɛiɣ awen ad t-iweṛten. Ihi ibedd-as-d lmelk. Mi d-ibedd lmelk-agi, yewwi-d yid-s tatteffaḥt. Yenna-yas, A sidi Sselṭan, tebɣiḍ ad tesɛuḍ dderya? Yenna-yas, Bɣiɣ. Ini-as ihi, a ɣ-tettefeḥt-agi, efk-as-tt i tmeṭṭut-ik ad tt-tečč. Mi ara d-iḍwer useggas fell-as, ad tt-id-yaf tesɛa aqcic. Acu, taqcic-agi ur s-ttekti ara isem, d nekk ara s-isemmin. Iruḥ lmelk, iɛedda sselṭan, ifreḥ, ma d targit neɣ d acu-t wagi i s-d-ibedden. Yeṭṭef tateffaḥt-nni llan gar ifassen-is, yefk-itt i tmeṭṭut-is. Ini-as axečč-itt tura akka. Tečča-tt tmeṭṭut-agi, ihi lḥut lḥut, dewwar-d useggas, yufa-tt-id tarba, tesɛa-d aqcic. Mi d-tesɛa aqcic, ur sigi ara yisem, yeṭṭef deg wawal-nni i as-d-yenna lmelk-nni, ur sigi ara isem, Medden akk semman-as kan mmi-s n sselṭan. Amek akka? Ur yesɛi ara isem. Jḥuḍ, jḥuḍ, jḥuḍ, jḥuḍ. Amek ad s-sawlen? Ama d eh, zzin-as akk iman am iɛessasen-nni, eh, d iqeddacen-is, d ijeḥbab-is, ad s-qqaren a sidi sselṭan, amek ur s-tettageḍ ara isem imi-k? Ad s-nsawel kan a mmi-s n sselṭan.

Yadi yerra-yas isem. Yerra-yas isem Caɛban. Si Caɛban. Ini yessawal tasken si Caɛban. Yani yefki-yas Sidi Rebbi, yefki-yas-d lqewwa, iɣjeb akk irgazen uqrur-agi. Ihi lḥut lḥuḍ, yewweḍ d argaz. iwweḍ d argaz yeǧhed iǧhed as-zzin merra akk lḥeṛṛas-agi n ṣṣelṭan ur s-zmiren ara. Lḥut lḥut assen iṛuḥ yerkeb iɛudiw-is iṛuḥ ini-s i baba-s ruḥ ad tṣeggdeɣ. Ini-s isegg ad tṣeggdeɣ iṛuḥ akked imdukal-is iṛuḥ ad d-iṣegged. i d-tili teḍher-as tsekkurt. Mi iruḥ ad tili ṭṭef atreggul, i tettezzel, i tettezzel, i tettezzel, tekcem ayyun n lɣar. Mi tekcem ayyun n lɣar, nettu yezmir ad ikcem iseggen akka si lɣar-nni, iwali taqcict daxel. Mi iwali taqcict daxel, d tamelḥant am id ulamek. Iɛedda si hedder. Ini-as, ini-as refjent tga, tenna-as danam, ini-as atan terwel-iyi tsekkurt, ma ad iyi-tt-id-tefkeḍ. Tnuda-d akk ur tt-id-tufa ara, d-tufa tasekkurt-agi, nni-as ur d-ufiɣ ara. Yeqqim, yeqqim yettqeṣṣir yid-s teɛǧeb-as. Tenna-yas ihi, tura ilaq ad truḥeḍ. Tenna-yas axaṭer asiɣ s bab watmaten-iw. Tenna-yas nekkini deg i netta icik. Tenna-yas ma tenna-yas ini-yas bɣiɣ ad qqimeɣ ciṭ yid-m akken mi ssineɣ tenna-yas xaṭi. Tenna-yas ma tebɣiḍ ad iyi-tissineḍ nher wayeḍ uɣal-d. Tenna-yas ma yessagi ugadeɣ atmaten-iw di sebɛa ad k-nɣen. Iɛedda iruḥ-d. Mi d-iruḥ mi d-iruḥ yeqqim acu yeqqim yuḍen. Yuḍen uqcic-agi. Taqcict-nni irewjen. Wwin-tt watmaten-is, ruḥen beddlen tamurt. Mi kkren ad ruḥen, tɛedda amek i texdem, anda akken seg-a d tured d mjijen, tsers-as taxatemt, terna-as lkaɣeḍ, temmark-is ɣef uẓru-nni, Tenna-yas temla-yas aniwa ara iruḥen nnis aqli deg umekkan lmuḍaf lan taddart lmuḍaf lan beddlen akk tamurt ihi aqcic-agi iqqim deg wusu yuḍen wwin-as-d iman ccix mi s-d-wwin ccix yenna-yas yuḍen af yiwet seg wasmi tt-iwala igi yuḍen fell-as Iɛedda sselṭan imaren ila gawajaj wagi yesɛi Rebbi acḥal i amek i t-id-isɛa. Ini isaja yaqleb aqleb anda akka tella tagi yebɣa yakka. Iɛedda, iwwi-t, ini isaček deg umekkan lmuḍ ɣef jen. Ruḥen s aẓru-nni. Ruḥen, iruḥ uqcic-agi, iqeddacen akk n sselṭan-agi, ruḥen. Ruḥen ad d-wajin taqcict-agi yebɣa yakka ɣami yuḍen fell-as.

Mi d-yuɣal, ini-s i baba-s. Ini-s ihi tura. Ini-s i d-tefkeḍ tacekkart Lwiz, ad rnuɣ aɛwin, ad rnuɣ akid-iyi ɛessasen, ad ruḥeɣ ɣer tmurt-agi anda tella, ad tt-id-qelbeɣ, ad n-tsers-id anida tella. Ini-as baba si jwizeg i acu ara s-txedmeḍ. Ini-as a win, a win eh, i d-iɛawen deg uqelleb, ad s-fkeɣ ciṭ n lwiz. Iɛedda ay ileḥḥu, ay ileḥḥu. Armi qrib ad yeweḍ s amkan-agi anda akka tella teqcict-agi, isteqsa. Ini-as mi d twajam ara tɛedda-d, eh, ɛeddan-d syagi sebɛa i tarra-sent d teqcict. Ini sɛeddan-d. Ini sɛeddan-d, iruḥ as imjani da. Ini s ur kemmajeɣ ara kan akka. Ini s ilaq ad iyi-tefkeḍ aṣurdi. Iɛedda ini s ifki aǧwiz, dɣa argaz-agi ifraḥ. Ini imjiz dukan si tɛedda. Win ifki ccaṭ lwiz. Ay jeḥḥuɣ, ay jeḥḥuɣ. Yewweḍ ɣer yiwet taddart yufa-tt texla.

Ini-as aniwa ara rren, ini-as ur k-tt-qqareɣ ara kan akka, ad tefkeḍ ciṭ n uṣurdi. Ini-as i k-fkiɣ ajwiz, dɣa argaz-agi yefṛeḥ. Yeɛmeṛ-as ciṭ lwiz, yefka-yas, timla-yas d abrid. Mi s-yemla abrid, lḥun lḥun, wwḍen daɣen ar taddart-nniḍen, ufan-tt ulac win illan. Ad yeffeɣ-d yiwen n wakli. D akli yewwi-d ssif-ik yid-s. Iruḥ-d ad innaɣ, ad innaɣ i d uqcic-agi. Mi aqcic-agi yewɛer mliḥ. Si Caɛban yewɛer mliḥ mliḥ. Wagi d akli daɣen yewɛer. Kumaṣan ad tt-naɣen, kkaten, kkaten, kkaten, kkaten, yerna-t Si Caɛban. Akejji-agi iɛedda, akejji-agi yuɣal-d d tameṭṭut. Mi d-yuɣal d tameṭṭut, am neɛdej wis tmeṭṭut-agi. Dɣa si Caɛban ikumas ad yettergigi, acu d wakejji-agi d-yuɣalen d tameṭṭut. Tenna-yas ur ttagad, tenna-yas taddart-agi d iɛdawen-is i d-ikecmen kfan-tt. Tenna-yas kfan-tt akk n isajanka i d-iqqimen, n isenkiri d yelli-s n Selṭan. Tenna-yas kfan akk taddart-agi n isajanka i d-iqqimen, tenna-yas imi ḥacank i d-iqqimen, ifka i Sidi Rebbi lǧehd n wakli. Tenna-yas ulac win izman ay atni tettqaraɛeɣ taddart-agi, a win d-ikecmen ad t-nɣeɣ. Nna-yas atan keččini tzemreḍ-iyi. Nna-yas ihi, nna-yas ihi ad dduɣ yid-k, ayen iwɛer terriḍ ad rreɣ. Inna-yas lḥu. Ajeḥḥun ajeḥḥun, ma mmugren-d lɣaci, ad d-uɣal teqcict-agi d akji. Ma yella ulac lɣaci, ad d-uɣal d taqcict-agi. Ajeḥḥun, tenna-yas yiwet keččini tura i d-teḥkuḍ taqsiṭ-ik. Yad iḥki-yas-d akk lḥif-is, iḥki-yas-d akk taqsiṭ-is amek tella. Nettat teḥka-yas akk ayen illan, inna-yas, inna-yas aqjih, Af yiwet n teqcict i d-qelbeɣ akk d-kkiɣ akk ddunit. Yenna-yas isem-is Lunǧa. Tenna-yas amek ad tt-id-afeḍ? Yenna-yas yeshel. Yenna-yas nekkin imi i d-teɛǧeb, imi tt-ḥemmleɣ, ayen d tella ad tt-id-ssukkseɣ. Ajeḥḥun ajeḥḥun, kecmen ar yiwen, kecmen ar yiwen uxxam, ufan amɣar. Amɣar d warraw-is, isa yut teqcict d tuzyint, teqcict-agi n umɣar-agi. Iɛedda yenna-as, yenna-as wakli-agi, i d, i d si Caɛban-agi, yenna-as ma ɣ-tessenseḍ. Yenna-as ad ken-ssenseɣ. Inisi meɛna aql-aɣ s tuẓgiḍ ur neggan ara. Inis ttasen-d ad akren taqrurt-agi inu, ittakren-d ad akren ad akren yelli. Inis safi s tuẓgiḍ ur neggan ara. Win d-yusan eh, ad neqqareɛ. Inis ugadeɣ ad iyi-ttakren ad, ad nettqareɛ. Iɛedda, ineṭeq-d si Caɛban-agi wed wakli-agi-nni, issihi xḍa-k uɣbel. Xas ṭṭesjama n uḍman ad testeɛfuḍ d nekkni ara k-iqqaran, yiwen irebbu ur d-ikeččem ara. Ihi ad qqimen ad qqimen armi d iḍ, ata daɣen qesden-d yadda sselṭen iceggar d lɛesker-is. Nɣan-ten. Akejjiyigi deg tcaban-agi ǧehden mliḥ, nɣan-ten. Yaw d iceggar d wiyaḍ, nɣan-ten. Akken akken armi iwajeɣ qrib ad kfun lɛesker-is, sselṭan. dɣa yeḥbes yeḥbes inna-yas i man urgid umɣar-agi si caban agi inna-yas i tɛumi tselkeḍ akka di teqcict-agi kečč umar ad tefkeɣ ad tfaɣeḍ aqcic-agi yeẓra aniɣer d-iqsed iqsed d alunǧa inna-yas ihi ak d-iniɣ sɛiɣ ciṭ n ccɣel anef-as i yelli-k-agi Sɛiɣ cwiṭ n ccɣel, mi t-id-fukkeɣ ad d-uɣaleɣ ɣer ɣur-s. Netta iruḥ, ikemmel abrid ad d-iqelleb taqcict-agi, iruḥ akked wakli-agi. Ajeḥḥun ajeḥḥun, almi wwḍen ar yiwen umekkan, slan ijayeb ad heddren, ad s-qqaren, atan rewlen-d seg yiwet tmurt, sbay terra-sen, wwin-d akkit-sen taqcict d tuzyint d tuzyint, atan iḥeṛṛ-itt sselṭan di tqacuct ufella. tura imi tewweḍ ɣer tqacuct ufella ur tettejja akk win ara tt-iwalin neɣ win neɣ win ay iɛeddin ar ɣur-s ihi iɛedda uqcic-agi ruḥ ruḥen ɣer sselṭan yenna-yas "Ah, sidi sselṭan bɣiɣ ad ẓreɣ lunǧa Ini-as ur k-tetteg ara ad tt-twajiḍ. Ini-as attan di tqacuct ufella, teṭṭef taqacuct ufella, win iḍallen ad tt-tekcem-it si dɣeɣen, si ẓra. Ini-as ur tetteg akk win ad tt-iwajin. Ini-as ixeḍ akk uɣbel. Ini-as ak qqareɣ mi teǧǧeḍ ad tt-wajiɣ, eh, bɣiɣ ad tt-wajiɣ. Ini-as win i s-izemren ad iruḥ. Ini-as nettat ur tettejjey yiwen ad tt-iwali. Ihi, tenṭeq-d temɣart. Temɣart eh, dinna tenna-as eh, tenna-as i nekkini, ruḥ ad tt-waliɣ. Tenna-as ma tenɣa-yi d tamɣart. Tenna-as aqcic-agi iɣaḍ-iyi. Tenna-as ad ruḥeɣ nekk. Tenna-as xas tenɣa-yi aql-i qrib ad mmteɣ d tamɣart. Ǧǧan-tt. Ihi yeṭṭef Si Cehbel, yefka-yas taxatemt-nni, yufa deg uxxam-nni-ines d ijɣaren-nni n weẓru-nni. I d wayen akken i tura, yefka-yas i temɣart-agi, yessefk-as kan wagi dayen ad tefhem. Tɛedda truḥ temɣart-agi, mi d-tewweḍ tabjaṭ-is teknu, mi d-tewweḍ tabjaṭ-is s terwel, armi tt-id-wali tesneɛt-as akka sembayet taxatemt-nni. Dɣa teǧǧa-tt, teǧǧa-tt Lunǧa. Akken teṭṭef taxatemt-agi Lunǧa, teṭṭef lkaɣeḍ-agi, teẓra belli-k d aqcic-nni, teẓra belli-k d aqcic-nni ay ttqelliben fell-as, temmut di lfeṛḥ. Ihi mi d-teḥḍer ad d-teffeɣ, iɛedda sselṭan-nni, iṛuḥ ar ɣur-s, iqubel-itt, inna-as, D nekk ara kem-yaɣen. Inna-as, Ucanda ad tṛuḥeḍ? Tɛedda daɣen amek ad texdem i ṛṛay-is, Tebɣa ad taɣ aqcic-nni. Inna-yas, sajas axxam-iw ad kem-rreɣ. Tenna-yas, aha a sidi sselṭen qbel a nisa meɛna kfek a yiwen ccerṭ. Ini ccerḍ ayen i m-yehwan. Ini-as, aja tiɣin ara kem-aɣeɣ. Ini-as, kemmini daɣen ccerḍ ayen i tebɣiḍ. Tɛedda tenna-yas, Nis a sidi sselṭan aql-i txeyqeɣ daxel u tqacuct-agi cḥal i nesneɣ agi qqimeɣ din. Tenna-yas, Bɣiɣ ad teffɣeɣ ad d-merḥeɣ akk tamdint-agi axaṭer nin ur ssineɣ ara taddart-agi-nwen. Nis a tt-id-merḥeɣ akk, nis d acu-t? Ur ḥwaǧeɣ ad d-magreɣ yiwen, nis bɣiɣ weḥd-i. Iɛedda, Sidi Selṭan iceggeɛ aberraḥ n yines, iberreḥ akk, ulac wa ara yilin di berra, ad nnejmaɛen akk s ixxamen. Ɛeddan, nnejmaɛen akk medden, ulac wi yellan texli akk taddart-nni. Tɛedda teqcict-agi terwel, truḥ, imugger-itt-id uqcic-agi ad tt-yettraǧun akka, si Caɛban-agi, i i d wakli-nni i d-iwwi deg yid-s, akli-nni yettuɣalen d taqcict, ajeḥḥun ajeḥḥun, ruḥen di tlata irewjen, ajeḥḥun ajeḥḥun, ɛeddan ɣef umɣar-nni, ikemmel iwwi taqcict-nni, ini-as ar asmi ad d-uɣaleɣ ad d-kfuɣ ccɣel. Ṣafi Si Caɛban iwwi deg yid-s tlata tijawin, yuɣ-it ti tlata yewwi-t s ijawin-is. Mi yewwi tijawin-agi ruḥen, Sidi Sselṭan ifaq texdayt, Ya d iceggaẓ aɛeskar. Akken iceggaẓ aɛeskar is as jeḥqen, jeḥqen, nɣan-ten-id akk. Mlalen di tjata waɛren akk, nɣan-ten-id akk, nɣan-d akk lɛeskar akken sselṭan. Nitni ttkemmilen tikli ruḥen, ruḥen, ruḥen, armi wwḍen ar taddart-is, ar taddart n weqcic-agi, aqcic-agi nniɣ-d d mmi-s n sselṭan ula d netta. Mi wwḍen ar taddart-agi-ines, teṭṭef teqcict-agi, tesɛa taxatemt deg uḍad-is tḍewwer-itt tḍewwer-itt yeffeɣ-d jbarj jbarj anect-ijit tagi tis snat tagi tḍewwer taxatemt-is yeffeɣ-d leǧnan leǧnan ijeǧǧigen ttjur kul ṣṣifa n ttjur lfakya ifrax timcriwa d leǧnan ttḥaṣuj d lǧennet tis tlata yagi Daɣen, tḍewwer taxatemt-is, ffɣent sebɛa lɛawanṣar. Yeqqim lberj d ayen kan, d leǧnan, d lɛawanṣar n waman, d lǧennet. Kecmen, kecmen, qqimen, steɛfan, ččan. Ihi tikkelt mi d-iwweḍ lmeɣreb, iruḥ ccix ar taddart-nni ad idden. akken yuji ad idden iḍher as jbarj iɣli-d jbarj acu d lǧennan acu d jbarj ini-yas allahu leɛǧeb allahu leɛǧeb dɣa taddart akk as qqaren acu n ccix agi yettednen allah leɛǧeb ini-yas salṭan ruḥ kkset-as aqaru i ccix-nni

Anwa-k a sselṭan agi yellan dagi d wayeḍ? Dɣa sselṭan imɛani tḥeyyaṛ amek ara yexdem. Ansi d-ikka lbaṛj agi wwi tijen. Iwacu gezman ad iɛeddi ar din? Ihi, ini-asen i iqeddacen-is. Ini-s anwa i izemren ad iṛuḥ ad iqelleb d anwa. Ugaden akk, ugaden akk afiqwaṛ-a-insen. Win umi ini-as, ini, nekk ugadeɣ. Tenṭeq-d temɣart akken d timkerkect, tenna-yas, ah, tenna-yas tebɣam ad ẓeɛmen wid yellan daxel, d nekk ad d-iwalin. Tenna-yas, ah, ya tamɣart, annect-agi akk n yergazen ur zmiren ara, kemmini yiwen uḍar di ddunit, yiwen ijaxar tezemreḍ. Tenna-yas, ha-t-an tenniḍ-t-id, tenna-yas, mkini yewweḍ yiwen uḍar ɣer laxert, tenna-yas ad ruḥeɣ, ayen yellan ad t-qabjeɣ, ma d amdan. am nekk ad qableɣ am nekk d amdan am nekk tenna-yas ma d lweḥc ay iyi-yečč aql-i kecm ar laxert kecm ar laxert ǧǧan-tt tenna-yas aha kan tenka ara wen-d-yawin tidet timɣarin ḥercent ad tṛuḥ tewweḍ ar qrib ar lberj-nni d tama lberj-nni tcerreg times Terra tamtuta tettewwaɣ, teǧǧa-tt ad teḥreq. Ihi yeffeɣ yeffeɣ rriḥani n temtut iḥerqen, ɛeddi tḍalt-d tjat-agi tilawin n si Caɛban-agi, ḍalt-d ukli si Jbarjagi. Walit si d tamɣart, truḥ-d ar ɣur-s, nant-as awi-d ad kem-nɛiwen. Tɣaḍ-it temɣart-agi, nettat tebɣa kan ad teẓɛebbu-it tijen. Ihi nna Taslukt i tameṭṭut n Si Caɛban, Si Caɛban-agi d mmi-s n Sselṭan, akka akka tessefhem-as-d ukebbu i tijen tmeṭṭut-agi. Tamɣart-nni d ayen i teḥwaǧ. Ihi tewwi-yas-t-id akken yeḥma ɣi Sselṭan. Nna-yas i yellan i yellan, nna-yas d mmi-k ayen yellan dinna. Nna-yas yeɛni yesɛa tlata tijawin, ulac-itent akk anda llant, nna-yas zeyint i tlata.

Nit acu i k-yexdem? Inna-yas ttaḍsa. Inna-yas amek, baba i yexdem. Inna-yas nniɣ-ak ad traḥen idammen. Tenna-yas axawi taxatemt-agi k idek. Tenna-yas mi k-d-isers lqewt, sers taxatemt-agi daxel lqewt-nni teččeḍ. Tenna-yas ucac ara k-yaɣen. Yadda iruḥ uqcic-agi, ɛemmi yewweḍ ɣer baba-s, efk-iyi-as-d lqawt, yenna-yasen i wigiden i s-d-iheggan ixeddamen-is, ini-s ar tassem i lqawt-agi. Rran-as-d tessem, iqqim mmi-s ad ččen imensi, yerra taxatemt daxel lqawt-nni, ay tett. Ucuc ur t-yuɣen. Selṭan yesmuqul melmi ay yeɣli, ucuc ur t-yuɣen. Ini-s ahat d lǧehd i yeǧhed, ahat ad yeḍs axxam ad yemmet. Yeǧǧet, ɛemmi iruḥ uqcic-nni, ur yemmut ara, iwweḍ s axxam, yesla Sidi Selṭan ur yemmut ara. Netta neɣ ad tečč tismin fell-as, ini-s ad aɣeɣ tijawin-agi-ines, nekkini. Amek ara yexdem? Ini-s a s-ɛiwed tikkelt-agi ad t-id-ɛerḍeɣ, Ini-s ad sɣeẓẓeɣ tasraft, ad s-rreɣ akk ijenwiyen, ad iɣli dinna yeqqim. Ɣzan tasraft, ssentan akk ijenwiyen, ɣummen-tt. Yeɛreḍ ad t-id-dan ad yečč imensi, netta s yessin ara ad d-iɛeddi. Daɣen, tenṭeq-d tmeṭṭut-agi nniḍen eh, tikjit-nni. Tenṭeq-d, tenna-yas daɣen i ay argaz ad traḥen idammen. Ayen ay Sami, baba ala wacu ay yexdem. Tenna-as nniɣ-ak ad tt-raḥen idammen. Nnek ur ttruḥ ara kan akka. Tenna-as ad k-nefka taqejjut, ɛerkeḍ deg terkeḍ tqejjut-agi d ana terkeḍeḍ. Tenna-as ur ttxajaf ara akk ad merkeḍ tqejjut-agi, ḥacakum. Ihi kker ad iruḥ iwwi-k-it s taberhuct-nni, ay la tleḥḥu, anda tsers taqejjart-is mi tekkes taqejjart taberhuct-agi, tissers netta. Akken akken, ɛemmi kcem axxam. ur yeɣzi ara tesrift yečča-d lqawt yuɣal-d awah sselṭan ur teffiɣ ara fell-as as iqqar mačči d lḥaǧa eh, tagi acu takka yellan akka s kra s yundu tiṭṭif ara ass-nni iruḥ-d aqcic-agi yenna-yas ihi tura d nekk d nnuba wen kak iɛerḍen s imensi ihi yusa-d sidi sselṭan d lḥaṛas-is ifka-yasen imensi Ini-yas Ǧɛamar ur ččiɣ lqewt am wa. Yewhem di lqewt-nni. Ini-yas Ǧɛamar ur ččiɣ lqewt am wa amek bnin. Acu d leqṣer ay sɛiɣ acu? Nɣant-tt tismin n baba-s-agi. Ihi si tismin-nni ideg yella baba-s-agi, yenna-yas. Ini-yas nekkni i k-d-fkeɣ akka yiwen n ssiɣt yeqwa mjaḥ mjaḥ di lɛesker, iwumi tzemreḍ ad ternuḍ? Ini-yas ad ternu. Ini-yas ukin i k-zzin deg wacḥal? Ini-yas ad ten-rnu. Ini-yas d acu-t ihi izban ad k-iɛǧeb keččini? Iɛedda yedem-d uqcic-agi si Caban-agi yedem-d sensla si lǧib-is. Ini-yas ttah, ini-yas asenslay-agi ma yella ttwacuddhen s yis tagi ur s-zmireɣ ara. Ini-s baqi ulac wi izemren a yi-yernu. Ixem-as akka baba-s, ini, aha kan ad waliɣ amek akka tga, aha kan ttwaliɣ ad tt-seyyeɣ fell-ak. Yerra-yas-tt kan dɣa yezmir ara. Ikellex-as, ulac akken ur yeɛriḍ ara ur yezmir ara ad tt-ikkes. Ɛeddan wwin-t, wwin-t imaɛni asasen-agi-ines, wwin-t. Ini-yasen, ini-s ruḥ awit-tt anda ibad akk. Suffeɣ-tt akk si tmurt-agi. Ini-s kkset-as allen-is, ciddet-tt di lɣaba ad teččen lewḥuc. Ini-s ur tneqqet ara. Ini ciddet-tt d lewḥuc ad t-iččen. Wwin-t. Wwin-t netta ur yezmir ad isens ar s isensejay-agi. Armi wwḍen lɣaba, cudden-t, kksen-as allen-is. Ɛnan sekrent. Mi s-kksen allen-is sekrent ur yeẓri ara anda d-igra. Kksen asensel-nni, wwin-tt, ruḥen. Yeqqim, armi d-yuki, ur yefṛiz ara, ulac allen-is. Ur yefṛiz ara anda d-igra. Ay, amek ara yexdem asemmiḍ! Ihi bedden tlata iguder sennig ttejṛa-yagi. Sufella n ttejṛa-yagi, netta ɛni qqnen-t ar ɣur-s. Aheddren fell-as. Lili tlata igudar yiwen yenčew uqerru-s seg yudar-agi, wagi mu yenčew uqerru ulac ayen ur yeẓra ara di ddunit. Yeẓra yakk taḥkayt eh, n uqcic-agi amek tella. Ihedder-agi d igudar-agi nniḍen. Ini-as ah, lukan ad d-ifhem. Yenna-yas atan d allen-is i s-kksen, yenna-yas yella ddwa. Yenna-yas ukwan ad iẓẓeẓ afus-is, ad d-ikkes leḥcic-agi, ad t-iḥukk, ad d-idd mmi-s si lǧib, ad t-yerr, ad s-t-ismir ddwa-agi, ad d-uɣal tewwanni-s xir n tigadni n zik, amek i ǧehdet. Netta Rḥal aqcic-agi yefhem, yefhem d acu i heddren ifrax-agi. Igudar ferfren ruḥen. netta yesferfed am i d-yufa afriwen n ttejra-agi. Akken d-yufa afriwen-is, yejbed-d idemdan-is si lǧib yerra-t tarwa-nni-s dɣa iḥukk leḥcic-agi yesmar i taffa-nni-s, uɣal tedwa-nni sǧehdet xir, xir n zik. Ifsi, ifsi iman-is, iruḥ yeččur aḍella d afriwen-agi leḥcic iruḥ ijeḥuɣ ijeḥuɣ ur yessin aniɣra yir beddlen-as akk tamurt ihi ibḍa yiwen uxxam yufa-ten s anejmej ikcem ini-as ma teḥwiǧem axeddem ad xedmeɣ ɣur-wen

Ay tewhim d acu i s-ixeddem. Yenna-yas ixḍa-k uɣbel, yenna-yas wigi s ccɣel-iw, mi k-semɛa kan taquddiɣt s yijeḥcic-agi ad iqqim d udi yakk. Akken akken, aznuzun aznuzun, a rebḥen, inṭeq-d umɣar-agi, yenna-yas, ihi tura imi rebḥeɣ, yenna-yas atan ssjiɣ, nnan-iyi-d atnaya lɛesker ad d-lḥun seg yiwet tmurt ad ken-nɣen. Ini-s tayleq nekni ad ten-izwiren, ini-s ad ruḥeɣ nekk ad lgerreɣ. Inṭeq-d si Caban-agi, yenna-yasen kan iruḥen, mačči d kečč d amɣar. Ini-s d nekk ara iruḥen ad qableɣ lgerra-agi ad d-iruḥen ɣer ɣur-wen, ad nruḥ nekni ɣur-sen. Imla-yas anida? Anida? D baba-s-agi. At sselṭan-agi ad d-iceggan, ad d-ixmec gerra i tmurt agi ad ten-ikfu. Ɛeddan ruḥen nitni, izwar iwwi-t, iwwi-t, mi yewweḍ ɣer dinna yufa-tt, yufa taddart-is, yufa tamurt-is d bab-s, d sselṭan d bab-s i yebɣan ad ixmec gerra i taddart-agi n wemɣar-agi. Ilaq ay anda yella yiwen d-iruḥen ad yuɣal d amerkanti ad t-ikkes. Mi wwḍen iman ar dinna, Yefṛeḥ, yufa-d axxam-is, yekcem, netta yesɛa yiwet tewwurt, ulac wi tt-yessnen di leqṣer-agi-ines, yekcem si tewwurt-nni si Caɛban-agi, akken tewwet-tt tilawin-agi ferḥet, mmutent si lfeṛḥ, yuɣal-d urgaz-nsent, tenna-yas ihi atan heddṛen akk ad ixmec gar-aɣ baba-k, yenna-yas ihi aql-aɣ nekni i d-izwaren, yenna-yas tura, yenna-yas tura atan igul deg-m tmeṭṭut-agi insen tis tjata tin ad ittuɣalen akken d akji mi ara d-uɣal d akji tewɛer mliḥ mliḥ wacu wis izemren ini-s atan deg ma ini gula d kmina ini-s ini-s iḥeṛṛas-is neɣ takjini d amezwaru i lɛesker-agi ines ini-s tura amek ara mxedmeɣ ini-yas ad tuɣal ad d-nkumaṣi lgerra-k netta ad tuɣal d akji mi ara tkumaṣi am keččum tettuɣal d akji ini-yas am simseɣ tamgerḍt am s idammen Ini-as ad aɣeɣ iman-iw zhiɣ-kem. Msefhamen, affeɣ, iskad gar netta. Akken ad kkaten ad kkaten lḥaras-agi-ines, netta zɛi netta, ini-as nselṭer win yenɣan akli-agi d icerḍayen-is ihwan. S icaban-agi iɣum akk aqadum-is. Iɣum akk udem-is, netta yeɛqej baba-s, baba-s ur t-yeɛqij ara. Iɛedda iruḥ s akli-agi s tɛemjinɣat, Idammen ɣef umgarḍ-is, ini-s atan nɣiɣ akijini. Ihi tefra azgerra dayen, win neṭṭlen neṭṭlent, akiji-agi wwint smeḥtiyi, mi tewwin, netta d tameṭṭut-is ara ḥaj, Yewwi-tt yerra-tt ad tuɣal ar daxel n leqṣer, tessared akk idammen-nni, netta iɣil-d mmuten, yemmut wakli-agi, sin tuɣal d tameṭṭut, sselṭan mačči d tiẓra. Yenna-yas i Caban, agi ini-s tura ad k-cerḍeɣ ayen i bɣiɣ, tenniḍ-iyi-d cerḍ ayen i k-yehwan, ini-s ad d-ruḥeḍ ad teččeḍ imensi yid-neɣ. Ini-s d aya, ini-s d imensi, ini-s d ayen isehlen, ini-s neɣ ad n-ruḥeɣ nekkini ar ɣur-k ay tɛerḍeḍ ad teččeɣ imensi. Ini-s acu-t, ini-s ad ddu tijawin ukud-iw. Iɛreḍ-iten ruḥen. Armi wwḍen ad d-ḥekkun taḥkayt. Ini-yas, nekkini bɣiɣ ad d-ḥkuɣ tamacahut. Ini-yas Sidi Selṭan acḥal ur sliɣ a tamacahut, bɣiɣ-tt. Ad d-iḥku tamacahut, ansi d-bda yakk, amek i t-jḥaɣ, amek. Tɛedda. Sidi Selṭan yefhem, yeẓra d netta. Teldi lqaɛ, ini-s ad teldi lqaɛ ad bjiɣ. Teldi lqaɛ, yekcem Sidi Selṭan yemmut, yemmut. Nitni farḥen, kemmlen tamayact-nsen akken ixdara, tijawin n wid tixdara di tjata. Atan tijawin-is, yuɣal d netta akk i t-sselṭan dinna, deg umekkan n baba-s, tamacahut-iw lwad d lwad. Ḥkiɣ-tt-id i warraw n lejwad, cwiṭ n at nixẓ u Rebbi, nekkni i aɣ-yafu Rebbi. Tanemmirt i widak i ak-d-ittban am i d tura, ar tikkelt nniḍen, ma yebɣa Rebbi, xemten-aɣ-d jam.